Aquí als casques minuts i a un tèma, un luòc, des elements que tu que sap qu'existon e que son pas al Sirodòrc e que ne caldrió d'aqueles elements? I a un fum de tres aus que son escampilhats e donc sabi. per exemple de fons de grandas personalitats occitanas, de grandas grandas personalitats occitanas que son pel moment en man de personas privadas, de familhas, que son d'ostals e que son pas a posit del public. Lo sol qu'a donat al Sir Doc sa correspondéncia tota es Robèrt Lafont. E sabi per Fausto que m'a sonat que dins son testament a previst de far una donacion consequenta de sa bibliotèca personala e de sos escriches al Cirlòc. Doncas v'aquí un òme qu'a pensat, imaginat aquela transmission per mes a disposicion del monde de deman de çò qu'a fach. Pel moment son pas nombroses a n'en dire, mas fa parés, tot pòt cambiar e es un pòu un apèl Se bolen, nautes occitans d'uei, daissar quicò a las generacions futuras, i a una aisina, se'n podèn servir. Apèi es pas una obligacion, e i aurà pas jamai de ma part, ni critica aquí dessús, lo monde fan cadun çò que penson que cal far. Pense una autra causa que, sovent oblidada, las creacions de las escòlas bilengües, las creacions de las calandretas, los petits dessenh dels calandrons o dels escolans, tot aquò que se'n va ont e se'n van pas a Tirdoc. I a aquò, efectivament, n'i a un pauc al CIRDÒC e saludi e benastrugui los regents que penson de me mandar los jornals de classa, perque son de documents preciuses per las generacions futuras. Imaginatz-vos qualqu'un que viurà En 2550, aurà lo drech de saber çò que se fasiá dins una classa calandreta en 2005 o 2006. Es legitim e nautres, sempla curioses de saber çò que fasiá Freg Mistral o s'avián poscut aver una vidèo de Guilhèm Nau de Peiteu quand cantava sas cançons, te pòdi dire que serián pas a escopir dessús. Doncas, nos cal aver cadun dins nòstre cap que fasèm las causas, mas las fasèm pas unicament per se, cal aver un pauc de pensada per aqueles que nos van seguir e que trabalhan totes perque sián mai nombroses, doncas se çò que fasèm fa sens, pensi que cal aver una coeréncia. Digue, i a la Val d'Aran, i a le Valais d'Occitània e d'Itàlia, m'imagine qu'aqueles archius se'n basa a Roma o se'n van a Barcelona, e pas al Sirdòc. Comença, comença, aquí vòli pas tròp parlar, mas sent a se parlar e las causas avançon, e doncas, non, non, la causa es belèu mai plan orientada que çò que sembla. Apèi, çò que cal dire tanben es que bastissèm l'ostal Cadotjò e cal pas demorar a me sonegatiu, i a. talament de causas positivas, doncas cal contunhar simplament de tal en tal, pensi qu'es important de far passar de messatges e de dire al monde gaitats i a aquò qu'es possible per que pas se'n servir. Quand ai començat mon blòg, lo motor de recerca Google Japon a trobat lo mot France e m'a trobat en setièma posicion. M'a espantat evidentament. Qual es la causa que t'a espantat dins lo trabalh del CIRDOC e que veniu d'un aute país coma lo Japon, coma la Corèa o coma, je sabi pas ieu, un país de la Federacion d'Índia o d'un autre país? E te vau dire, efectivament i a quicòm que m'a espantat. Avèm dubèrt la Pòrta d'Òc, gran portal per l'occitan, onte avèm l'accès dirèct Té a mai de 1000 sits en occitan o per l'occitan. Es lo primièr còp qu'es possible aquò. E doncos l'avèm lançat amb un pauc de publicitat, avèm fach una pagina completa en occitan dins Libération, primièr còp que dins la premsa parisenca i aviá una pagina en occitan, l'avèm pagada, eh! E avèm auut un pòu de reson de tot aquò. Dos resons que te pòdi dire que m'an espantat. Lo primièr, una telefonada del cabinet del president de la region Guadalupe que me demandava de li mandar los estatuts del CIRDAC, tot çò qu'es lo sistèma deliberatiu del CIRLOC que se n'estapia en public, per e que voliá far un CIRLOC en Guadalupe. Segonda causa que m'a espantada, al mes de junh aèm fach lo ponch de la Pòrta d'Òr e aèm fach lo recampament de quasi sièis meses de connexius a la Pòrta d'Òr e aèm vist lo planeta, i aviá de connexius de per tot sul planeta, levat en Indonesia. E aquò m'espanta quand meme perque n'a ven en China, n'a ven en India, n'a ven en Africa, n'a ven en Australia, n'a ven en America del Latina, encara qu'aquí semble mai logic, n'a ven en America del Nòrd, n'a ven al Canadà, n'a ven en Russia, n'a ven absoludament de pertot levat en Indonesia. Doncas, me disi, Totú, ieu sabieu pas, ieu sabieu pas que l'occitan podió interessar lo planèt tot e que fin finala avèm fach quicònh sens saber. E ara que sabèm, sui encara mai encoratjat e me bai encara mai d'enveja de desvolopar aquela pòrta d'òr Per e que me disi, es almens un passatge d'intrada cap al domèni occità pel monde que nos besonh de luenh, e donques belèu es un vertadièr servici al public, aquò.